Helo a chroeso i'n ffrwd fyw heno. Uh, Dafydd dwi o Illumino IT a da ni yma er, ar yn uh, cyfres 30 diwrnod 30 awgrym Microsoft 365. Felly croeso i rheini o'n chi sydd yn gwylio ni yn fyw a croeso i rheini o'n chi sydd yn gwylio ni ar y recordiad. Uh, neis gweld chi gyd. Felly, da ni yma heno am fynd yn ôl i fewn i edrych ar e-bust. So mae e-bost dal yn cael ei ddefnyddio fel un o'r prif um, kind of, ffurf o uh, gyfathrebu yn y byd busnes ac well, yn, y byd, um, yn y byd yn gyffredinol i ddweud y gwir. Felly, da ni ddim wedi bod i fewn i e-bost rhyw lawer ers ni gychwyn y gyfres yma. Felly heddiw dwi am fynd i fewn i e-bost yn sydyn ac um, i fewn i'r uh, kind of meddalwedd Outlook A dwi am ddangos dau awgrym sydyn i chi ar sut i, e, aw, um, sut i ennill ychydig o amser a hefyd jyst um, llifnhau ychydig bach o'ch prosesau chi o bosib o fewn Outlook os nad oeddech chi'n gwybod am rhain yn barod. Felly dwi am sôn am um, Search Folders neu ffolderi chwilio o fewn Outlook fel ffordd hawdd iawn o sicrhau bod gennych chi fynediad sydyn i'r e-byst nad ydych chi'n chwilio amdanyn nhw trwy'r amser. A wedyn dwi am ddangos i chi sut i greu cyfarfod yn syth allan o neges e-bost. A mae hyn yn golygu bod chi'n gallu cael y gwybodaeth i gyd syth i fewn i um, kind of gyfarfod, a da chi jyst yn gallu newid yr manylion da chi angen ar y cyfarfod er mwyn sicrhau bod chi'n gallu dilyn i fyny ar e-bost pwysig efallai sydd wedi dod i fewn efo'r angen am gyfarfod. Oce, okay, felly fel da ni'n neud fel rheol ar rhain, dwi am rannu sgrin efo chi. So dyma ni, rhannu'r sgrin. Okay. Mm, rhannu. OK, so dyma ni o fewn yr client Outlook. A hwn di'r client Outlook mwyaf diweddar, mae'n dod efo Microsoft 365, felly mae'n diweddaru hun yn aml. Um, a weithio mae bethau'n symud fel bod chi ddim yn gwybod lle maen nhw, ond uh, da ni wedi dod i arfer efo hynna erbyn rwan, dwi'n meddwl. Felly, lle dwi'n cychwyn yn fan hyn? Wel, dwi am sôn am yr ffolderi um, chwilio yma. Ac um, i ddechrau fo, dwi am ddangos i chi un dwi wedi gosod i fyny yn barod. So, dwi fewn yn Outlook yn fan hyn, fel yn defnyddio'r hyfforddi. A dwi'n derbyn chydig o e-bus bob yn y hyn gyn berson enw David Lewis. Felly, yn fan hyn ar y chwith, newch chi weld, dwi wedi gosod ffolder chwilio i fyny'n barod, ac yr ffolder chwilio yna yn chwilio am e-byst sydd yn dod i fewn gan Dafydd Lewis. Ac be dyn ni'n ffeindio ydy, so o fewn yn kind of mewnflwch chi, dyma sut mae hwnna'n edrych, so mae yna llwyth o e-byst yna, dim yn gwybod be di be, ddweud y gwir, so mae'n gallu cymryd chydig amser fi ffeindio be dwi'n chwilio amdano fo, os ni'n mynd i fyny i search yn fan hyn, efallai swn ni'n mynd siŵr be'n union Um, dwi'n chwilio amdano fo. Ond, os dwi wedyn yn mynd i'r search folder, mae bob peth sydd wedi dod i fewn gan Dafydd yn fan yna. Reit, sut da ni'n gosod hein i fyny? Wel, mae'n syml iawn. So, cwbl da ni'n gorau wneud ydy mynd i'r bar top yn fan hyn, a da ni'n clicio ar folder. So, da ni'n chwilio am folder yn fyna ar y bar top. Mynd i fyny folder. A wedyn, mae yna botwm yn fan hyn sydd yn dweud ffolder chwilio newydd neu new, new search folder. So byddwn ni'n clicio ar hwnna. A wedyn mae'r bocs yma'n dod i fyny wedyn. So mae yna nifer o opsiynau i ddweud y gwir. Um, yn y bocs yma, dyn ni'n gallu dewis i edrych ar bethau dyn ni ddim wedi allan eto, pethau sy'n fo fflag er enghraifft. Uh, dyn ni'n gallu edrych ar um, wel, large males, so rhywbeth sydd efo attachment mawr er enghraifft, so os da ni'n ffeindio bod ni'n rhedeg allan o le, efallai bod ni'n gallu chwilio am hynna. Um, bethau sydd efo geiriau specific yna fo, so efallai bod chi'n chwilio am bethau wneud yn ymwneud â rhyw brosiect neu be bynnag. Neu, da ni'n gallu creu un um, custom hefyd. So, da ni'n gallu creu un efo'r gwahanol fathau bethau fysa ni'n dewis um, wneud fyna. So ar gyfer yr demo syml iawn yma, dwi jyst am greu newydd rwan yn gweld bob peth sydd wedi cael ei fflagio gen i. So mae hwnna yn deud hyfforddi, so mae o'n mynd i edrych trwy'n uh, mewn blwch chi ar hyfforddi a cael bob peth um, i fewn yn fyna. So, neu dim jyst ar y mewnflwch, actually, ar bob peth sydd o fewn hyfforddi, so i gyd o'r folders eraill hefyd. Sorry, jyst i fod yn glir yn fyna, oce, okay, a wedyn dwi am glicio ar OK yn fan hyn. So, clicio ar OK. A wedyn, da chi'n gweld yn fan hyn, mae o wedi dod i fyny efo un e-bost yn barod sydd wedi cael ei fflagio a dwi'n gallu gweld yr e-bost yna syth i ffwr yn y mewnflwch uh, neu yn y um, search folder yn fan hyn. Os dwi'n mynd i fewn i mewnflwch, er enghraifft wedyn, ac dwi am benderfynu, reit, dwi eisiau fflagio hwn hefyd yn fan hyn. So dwi am just fflagio hwnna. Yn fyna. A wedyn, da chi'n gweld sut i ffwrdd, da ni fod dau neges rhywun uh, sydd angen i ddilyn i fyny. So mae'n ffordd sydyn iawn o gael i wraidd yr e-bus na lle, neu gallu ffeindio'r e-bus na, da chi'n chwilio amdano nhw, a dim jyst hynna, ond pen da chi'n gwybod efallai yn y, yn y dyfodol fyddwch chi angen gallu ffeindio hynna'n hawdd, da chi'n gwybod bod nhw yna wedyn i chi yn hawdd iawn yn y folders na yn hytrach na gorau mynd i chwilio amdano nhw bob tro. Oce, okay, so dyna beth i ffolderi chwilio, ac um, just i dynnu hwnna o'na, da ni'n gallu jyst wneud de glic ar y ffoldr ei hun a dileu'r ffoldr. Mi wneitha ofyn i fi os dwi eisiau dileu'r ffoldr chwilio, a wneitha hefyd ddeitha fi bod o ddim am ddileu yr eitemau gwreiddiol oherwydd um, golwg ydy hwn mewn ffordd i fewn i'r uh, e-bus na, a dydy o ddim am actually dileu yr gwybodaeth sydd yn mynd efo'r e-byst gwreiddiol. Um, mae o jyst am dynnu'r view um, allan o honna i fi. So dwi am glicio ar yes fyna, a wedyn dyna ni, mae hwnna wedi mynd. So dwi'n ôl lawr i un um, folder chwilio rwan ag y voicemail yma hefyd sydd wrth i yma. OK, so yr Peth nesaf sydd genna fi ddangos i chi, ac mae hwn eto yn rhywbeth sydyn iawn, ond rhywbeth defnyddiol iawn oherwydd lot o'r amser os da chi'n cael e-bost i fewn er enghraifft, ella bod chi eisiau trefnu cyfarfod i drafod beth sydd wedi dod i fewn yn yr e-bost, yn enwedig os ydy o'n un pwysig. So, da ni'n gobeithio mae dim ond am, am, ar gyfer y pethau sydd wir angen cyfarfod, fyswn ni'n neud hyn, ond i ddangos i chi pa mor hawdd ydy o, so da ni'n dod i fewn i fe yma, Rwy'n tam, mae gen i e-bost yn disgwyl cael ei yrru i'r person yma. So, dwi jyst am yrru hwn rwan. So, dyna ni, mae hwnna wedi cael ei yrru. Na ni. So, reit, mae yna neges newydd wedi fewn gyda fi yn dweud bod fi angen cyfarfod am hwn rwan. So, dod i fewn gyn i'r person yma eto, Dafydd Lewis yma eto. So, Os dwi jyst yn clicio ar hwn rwan, dwi'n gallu darllen y neges oherwydd dwi efo'r kind of paen uh, darllen i fyny yn fan hyn. Ond os da chi'n sylwi fyny fan hyn, yn y top, mae gen i fotwm bach yn deud um, meeting neu cyfarfod. So os dwi'n clicio ar meeting neu cyfarfod, A sut i ffwrdd, da chi'n gweld, mae hwnna wedi cymryd teitl yr e-bost, so pwnc yr e-bost, a di roed e fel teitl y cyfarfod, a wedyn mae corff yr e-bost i gyd yn y cyfarfod y barod. So os oedd yna nifer o bwyntiau er enghraifft yn fan hyn, fysa hynna i gyd wedi dod i fewn i'r cyfarfod yn barod, a fys ni wedi gallu um, jyst gyrru'r cyfarfod yma syth allan, a wedyn fysa pawb yn gwybod yn union beth ni angen trafod, a fyswn ni ddim wedi bod efo'r siawns o ella gopio rhywbeth yn anghywir, neu ddim rhoi dy gwybodaeth i gyd i fewn, er enghraifft. So mae jyst yn handi iawn i ddod â'r gwybodaeth i gyd i fewn o'r e-bost na yn sydyn iawn fel hyn. Ac wrth gwrs, templed mewn ffordd mae wedi greu i ni, so mi ydyn ni'n gallu newid pethau wedyn, so mae wedi wneud y cyfarfod efo Dafydd oherwydd Dafydd sydd wedi gyrru'r e-bost, ond da ni'n gallu ychwanegu kind of pobl newydd, um, da ni'n gallu hefyd um, newid yr amser a ballu, a da ni'n gallu rhoi lleoliad iddo fo, a da ni hyd yn gallu, i fyny yn y top yma, da ni efo'n opsiynau i gyd, so da ni'n gallu creu er enghraifft cyfarfod Teams um, ynglyn â hwnna. OK, so dyna ni am heddiw. So mae gennym ni um, ffolder i chwilio, ffordd for hawdd iawn o grwpio e-bost at ei gilydd i fewn i uh, views, so bod ni'n gallu ffeindio e-byst i wneud efo rei pethau yn sydyn iawn. So ni'n gallu creu rei ar y rheolau sydd wedi cael ei gosod yn barod, ni'n gallu creu rei custom hefyd. A wedyn, yr ail tip heddiw oedd i greu cyfarfod sydd allan o neges e-bost, wneud siŵr bod y gwybodaeth i gyd yn mynd syth i fewn i'r cyfarfod yna, a jyst wneud o'n lot haws ac yn ffastach i ni greu'r cyfarfod um, yn sôn am be bynnag oedd yn yr e-bost. Oce, okay, dyna ni. So, jyst cyn i fi orffan, dwi am adael chi efo ein gwefan, sef illuminit.co.uk. Ewch draw am blogs, ewch draw am fideos fel hyn, ac os da chi'n arwyddo fyny i'r um, rhestr bostio, mi da ni'n gwneud siŵr bod ni'n gadael chi wybod pen mae yna um, cynnwys fel da ni'n gwneud ar y funud yn dod allan, so bod chi'n gallu cadw fyny at um, fyny amser efo'r um, datblygiadau o fewn Microsoft 365 a technoleg yn gyffredinol. Ac just yn ola, grŵp Facebook ni, Your Illumino IT. Os da chi'n mynd draw i Your Illumino IT, ymuno ar grŵp Facebook, mae o'n rhad ac am ddim, da ni'n siarad am dechnoleg, uh, da ni'n trio helpu bobl efo sialensa technoleg, so mae pobl yn gallu um, siarad amdan yr sialensa maen nhw'n gweld. Dwi'n siŵr fydd pobl eraill yn y grŵp yna wedi um,